Hale hei, tunah chuan kan bulah hianin Pu Kima helai Huan Ngo ram a Education Department a Officer in charge, Ni bawk, Secretary ang pawh khan a sawi theih ang a, chu chu engmaw zawk zawk pawh khan amah pawh khan a insawi fiah theih a, kan kawm dawn ni, helai a zirna lam ngawr ngawr ni lovin helai tual chhung dinhmun a boruak chi hrang hrang, Engah pawh kha leng tura ngai ta ila hemi Kawlngo ram ah rih te pawh kan tia, rih khaw dar te pawh kan tia, chuangah te pawh chuanin ah amah khan ruh ang kha rawn sawi fiah ta se. Helai ah trade lampang te pawh kha pawh kha leng tura ngai ta ila i sum dawn tawnna tunlai boruak ang chi te, a inkahna lampang pawh ni se khang zawng zawng kha a kha kan thei ang tawkin kan han zawt dawn a. Tah chuan Chibai le Pukim. Chibai. Tunah hian helai boruak a dinhmun te hi a ral muang nge Hualngo rama hi tih te khamin han hrilh dawn em ni? Umm, tun takah hian Hualngo ram kher hi chu a ral muang a, mahse Hualngo ram pawn chiah ah kilometer sawm vela hlaiah hian a ral muang lo a, chung velah chuan tunah hian an inep mek a sual sipai leh mipui sipai, he kan Hualngo ram atanga thawk chhuak kan sipai te pawn, A eptu zing an tel ve a. A ram chhung chu a ral muang mah se a hnai chiah khan a ral muang lo a, kan buai mek chu ni. Umm. A nih chu chu chuan helai hi engtin nge nghawng a rawn neih dan a kha? Chi hrang hrang pawh ka awm thei lo. A nghawng neih dan a hi kan bial a hnaih em avangin thlawhna a rawn thlawk te hi a awm thin a. Kha khan kan bial chhung te hi min ti thla bar a, bawmte a rawn thlak ve ang em tih kha mipui hian kan hlau a. Chanchin kan ngai chang reng thin. A nih hemi school lang chi te pawh hi eng nge? Tih hian a pangai khan in kal zel thei nge? Chu lai dinhmun ni se chuan sum dawn in sum dawn tawnna ti mai ang bungrua ang chi te hi a pangai hian tih hian a la kal reng nge? School lampang hi nikum inthlan tur an rawn puan a, Sualsipai lam ina. Thlawhna an hman nasat deuh avangin HPO hian Hual Ngawram People's Organisation kan ti a, kan sarkar hming chu. Hei hian school hi chawlh mai a tha tia chawlh kan puang a. Thla hnih leh chan ve dawn chu hei kan lo chawl tawh a. A karah thlawhna lak atanga him turna inhria te chu le an lo zir chhun zawm reng tho bawk a. School a tam zawk hi chu kan chawl ta hrih a. Kuminan hian a hmun him a awm. A bikin pawh sawm pahnih nei school te chu board exam an chhan dawn avangin school an hawng an kai tawh. Mahse chu pawh chu hmun him a mi chauh a ni. Tichuanin sumdawnna lampang hi chu a chipchiar chuan ka hriatpui lo a, heh, Tahan leh Tio inkar kalkawng hi a him chuan an rawn. thleng leh thin tho a lir thei chu a kawng a him nge him lo ka hre lo va, a rawn thleng a thei a rawn thleng thei tawk hi chuan awm ve zel buai lutuk lo chuan nunphung kan la hmang thei. Passenger phur motor ang chi service hi la awm ve reng tho, tunlai tunlai tak hian. Passenger phur hi. A chang chuan an awm a, an awm reng lo deuh a nih ka ring. Tin, hemi kan inphurh chhuk chhohna kawng ber hi Sual Sipaina a brekna ber nena inzawmna nei nih chuan a vawi thin a, an chawl ve thin. A nih chuanin chu thla hnih leh chan ve dawn nge chuang tawh zawk nge ni chu school chu tenkhar tawp ta mai sia. Thenkhat chu tikhan school kal lovin. An awm deuh tawp tihna mi khatah khanin eng zat par sin ang vek nge, chhunzawm thei anga engtin nge ni kha kha engtin pawh zui dan. Kan biala hian school sawmli chuang hi hawnga inrit kawt kan ni a, chuanin regular taka an kai thu report pe reng thei hi sawmthum chuang an ni a. Chu sawmthum chuang zingah hian tun hi school sawm vel bak hian an kai rinawm lo. A tam zawk hian thlawhna kan hla va, a kai chhun pawh chu thlawhna ina a bawm rem chan loh tur deuh a in ring ho ang te an ni avang a, kai an nia, kan kal tlem khawp mai. A parcel ang zawng han chhut chuan Haranga chu a number in fel fai dawn kan sawi tho bawk a. Aa, nia tura, a lai kha thlawhna bawm hi nia a hlauhawm Ang reng viau mai chhiat buain a ni bawk sia. Tah chuan report han dawn ang chi te a rawn tum tih kha chiang tak chuanin confirm ang chu awm chuang lo nge? Awm lo va, a rawn bawm ang tih chu awm lo va. A rawn bawm ang tih hi Khawikhuwa amah an la dawng lo a, a duh duhna a bawm a ni mai a. Kan hlauh, kan hlauh thawnah hi chuanin damdawi in leh school a ni tlakpui a, tin mipui spy cam an hriat chian hi a ni deuh bawk a. School hi a bawm tel ve zel avanga fimkhur kan ni. A ni, nia damdawi in lampang pawh kan sawi tho vang a, chumi hma chuan helai school dinhmuna hi a hma in lo ran tawhna zawng zawng ah khan eng nge harsatna ang chi te a awm em? Nge ni tun hma sipai sorkar te mai ang kha mi hnuai emaw a mipui sorkar awm lai pawh ni se khalai a zirtirna ang tho a curriculum ang tho khan in kalpui nge A hran pa deuh kha in her dang lam em helai a thisen a hi. Kan zirna kal theih chin ah hi chuan a pa ngaiin kan kal thei a. Curriculum dang lam kan la hmang thei lo va, mah erawh chu keimahni pual in Federal a nihna ang in mahni zo tawng maw hei hual ngo tlang dung ah hi chuan duhlian tawng kan hmang a, halam tawng kan hmang a chuan in tudim tawng Kan hmang hemi pathum hi kan hual ngo tlang dung in a hman ve hrim hrim tawng pathum a ni. Hei hi mahni khaw tawng a an hman zel a, a zir lai pawh kan phal sak a, chu chu sorkar hmasa in a a min kal vung pui lem lo, khaw kei nin kan kal uar pui, kan kal nat pui, chu chu danglam na. Tin, Pathian thu hi kan zir tel ta a, subject pakhat ang in kan zir a, Bible a innghat in. Kohhran dang dang te kan lo awm a, kan bial ah hian mahse chung zawng zawng nena in kalh chuang miah lo a zirtir dan awm a, a thu ngawr ngawr kha kan zir deuh vek a ni. Chu chu hun that lai kan tih loh thil danglam deuh pakhat chu a ni. Anih chuah, va tha ve. Tah chuan a nih chu mi ah chu. Hemi kar khatah khan a period kha nitin kha awm ve nge helai in siam dawn a. Kan siam dang lama te kha subject lian an ni lova, nitin kan sawi keini chuan Chin language kan ti mai a, mahni tawng zawrhna kha kha kha subject lian angin a awm a ni lem lo, nitin an zir hran lova, kar khatah period thum ang te an zir anga tichuan Pathian thu kha chu kar khat period khat a ni. Tichuan hetah pawh hian Yichen High School ah hianin tawng chi thum a chuti khan a kal nge tawng chi khat hetah. School pakhat ah chuan tawng chi thum zir tur khawp khanin kan la chak tawk lo va. Hei a khawtlang in a an tawng hman ah khan kan innghat. Falam tawng hmanna khua ni chuan Falam leh kha an lo zir a kan hriatpui a. Chuan. Tedim tawng hmanna khua nih, Tedim tawng hman tamna khua nih chuan Tedim tawng an zir mai a, a zir kawp kan duh en tih pawn an zir kawp bawk. Eh, khatiang phal sak ang zawng khan in engkim ka awh fri deuh in. Chuanin a text book erawh chu keimanin duh bik kan nei a, kan duh bik piah lam kha Falam tawng te Tedim tawng te chuan kan va buatsaih sak hman loh avangin an mahni resource an nei ang an lo zir ve hrih. Anih chu. Tichuan chung chu. A practical in ti mai ang ti khan a awm vek tihna emaw tunah hianin. Tunah kan thei chin chinah chuan kan ti hlawhtling ve mek chu a ni. Aw, a ropui hle mai nia. Ka laia kha a hnam ang zawng hei, a chi ang zawng pawh insuihkhawmna tha tak a ni bawk a. Tiraw, helai khaw rawng rawng pawh hi. Ka hrethiam tan chuan an lawm khawp a, kan inpumkhatna pawh tha. School khata a tawng che hnial zir thai phei chu. An upa thunah pawh Kohhran ah entir nan ka dim chhungkua lo ni mahse Kohhran ah Mizo tawng hmanna an lo lawi tlat chuan Kohhran hruaitute paw'n lo la ni hunah a ziak chhiah khan lo thiam sa dawn a, a tha tho tho a. Khatiang khan Khalam tawng hmang pa pawhin a kan tawng an lo zir thiam sa kha chuan an. Kohhran leh khawtlakah pawh hman duh hun a lo awm thei. Tin, Mizoram lama ral kan tlan pawn tangkaina a lo nei thei a tiang chi khan a tawng a chin hi a zir thei tan phaih phaih a, a tangkai hlei hlei. Aw, a a va tha ve aw. Tah chuan a nih hemi a thawktute a staff lampang pawh ni se a zirtirtu. Zawng te pawh hian eng zan nge awm anga chuan a fee te hi eng tin nge lak dan hei school naupang in a monthly fee ang kha a hau tak em? Umm a hau tak khawp mai a, a tlangpui thu chuan khaw ti nin mahni in an in tau del a, free education hi kan target a nia mahse free hi a lo theih i lo va, an lo a zirtir tu te kha. A thlawna zirtirtu thaw ringawt thu kha awm si lova, an nitin an khawsak nan an mamawh ve tho vangin school naupangah hian fee an la tlangpui a, khawtin in an lak dan a inang lova, an remchan ang theuhin an la. Chuanin a helaia kan sorkar HPO hian mi pakhat nuaih khat angin a pui thin, chu chu kan zirtirtute lawmna kan inpui theih dan chin chuan i mai. Khawmil kha chu. Helaia a thawk tu te, zirtir tu te. Zirtir tu te zawng zawng kan bial a, thawk zawng zawng nia a zat kha sawi ta ila. Helaiah hian office ah hian staff ang in a hran pa in zirtir tu ni lo hi kan thawk bawk a. Ti chuan school zirtir tu an awm bawk a, chuan khaw then khat ah chuan an in pe thei a. Enge kan tih ang, general worker kan tih ang chi hi pahnih khat an awm ve bawk a. Chung nen chuan kan vai hian tun hi kan report kan nei thei chinah chuan za sam rawh kan chuang. Chung ho chu HPO chuan lohmana pek theih dan dan in min pe a ni. Ani chuan nia hemi hriselna lampangah ti mai la. A damdawi in lampang ang zawng ten mipui tan hian in eng chen nge in tih theih ti mai ang. A lai a in zai ngai ang chi te pawh an awm a chi hrang hrang kha inang dawn lo ni natna a kha khami a kha eng chen nge in tih theih a chuan chumi piah lam ah chuan engtin nge mipui hi tan in tihsak theih a kha. Hriselna huang hi an mah ni health department in zawh theih leh a chiang zawk in an chhan sak theng chawng a. Keima lo chhan theih chin ah chuan. Tunah hianin thei chinchinah a enkawlna zawk hi a thlawnin an enkawl a, a dang dawihman an la thin niin ka hria maw? Tichuan mipui sipai hi chu a thlawn vekin an la ti kal thei zel a. NGO-in a hma laksak a ni bawk a, HPO-na thei ang angah tan a lo la bawk a. A zar kan la zo viau mipuiin tih thleng kha ni mai se an la fak viau. Helai an tih thei lo chin a ka chu Champhai, Aizawl tiang khanin an lut. Nia hei operation hau tak chin ah hi chuan Mizoram kan bel ngei ngei. Champhai a tih thei chin te Aizawl a tih thei chin te a awm. Chu chu kan tih dan tlang pui a ni. A ni nia khami insum dawn tawn na vel ah khanin entirnan. Khu lampangah chuanin engkim khan strict a ni. An sipai nen, police nen maw check kha awm a, helamah chuan a zalian ve leh ta viau bawk sia. Chuan khalaia khanin duty te hi engtin nge an indah dan tih lai vel leh a lut chhuak velah hianin Kualngo ram hian a hlawkpui em helai border tray te hi khalai kha eng ang velin nge a hlawkpui dan a kha a chiah chiah chu sawi a harang a, marawh chu. Nangmahni tan pawn han in tundin nan leh khatiang zel tan pawh khan eng dinhmun nge tunah hian a nih tih kha. Mizoram leh India leh tikher ang India leh Burma kan lo in sumdawn tawn danah hian sarkar pahnihna an lo in rem tihpui a sumdawng a nih avang thei chin chin ah kha chuan an lo strict viau thin a Mizoram lam pawh he lamah pawh mahse rama buai hnu chuan a strict viau turin a mihring kha a thawktu an in daih tawh lova. Mipui sipai ina bul tan in an han strict thar leh vel chauh kha a ni ta a. Chuan tunah chuan police an rawn awm bawk a, police in an pui a. Tichuan amah HRF kan tih sipai ni chiah lo sipai puitu tura kan ruat te pawn a theih chin chin an pui bawk a. Tin in char kan nei a khang te pawn a sum dawn na bungrua ang chi check leh en fel ang chi kha hman la bawk a. Theih chin chin ah chuan an ti. Mahse mihring kan in daih loh em avang in a theih chheng lo va. Tin, kan he kan lui kai tio ber hi Mizoram leh he lai Hualngo Tlangdung hi kan in ri hnem ber a, kha kha hmanlai dan ang in zareng tak in kan in kal poh vek a, kai tam tak a awm a ni. Chu chu. An lo inkal pawh nana tam tak hian an hmang a, tun hma chuan sumdawn nan an hmang hran loh kha chu khualzin leh unau intlawh nan mai mai an hmang a, tunah chuan sumdawn te pawn an lo hmang tangkai a ni maithei a, kan va hraseng lo va, khang zawng zawng vil tur khan mihring kan la indaih lo, chuvangin duhthu, duhthusauin kan la strict thei lo a nih chu. Amaherawh chu he laia khawpui chhunga a leilawn kiang vel atanga duty te hi chuan theih chin chinah an lo uluk a. Tin, kawng Kaini Hualngo ram sipai hi chuanin hemi Sumdawng kawng hi hmun tinah ama kawng zawn zelah hian post pakhat theuh naihin kan lo veng a khangah theih chin chin chu an lo veng ve tho. Amaherawh chu. Ahh phur tam tham te tin lirthei tam tham te a rawn kal chang chuan an lo en seng lo pawh a ni mai thei kan hriatpui lo maw? Umm umm umm a ni chu a ni chu. Nia hetiang karah khan hemi ruihhlo lampang hi tura tun hma deuh phei kha chuanin khami chanchin kha hriat tur kha tam riau mai a. Tun hnu hian eng nge a rem deuh ta nge, enge a la ngai a ru hian a kal reng nge khang vela kha. Tunlai te a. Ri thei thil chungchang maw? Tunlai tia a reh hi ka hrethiam lo keipawh kan kan man thu a khat ta deuh a, a phurtute lam pawh an tim a ni mai thei a maw? Lo la tawlh ru reng pawh a ni thei a, sumdawng mi kan ni ve lo a, kan hre lo a, sumdawng mite chu thil an thiam a, an lo tawlh reng pawh a ni mahna, mahse keimah nina kan hmuh theih chinah chuan in man vut vut a tlem ta khawp mai. Ani, kuhva lampang te pawh hi a awm tawh lo nge niang? Hei pawh hi engtin nge siam teh nei? Kuhva pawh hi a tawlh vak tawh lo niang. Ka hre lo tlat mai keimah phei chuan a lo tawlh ru zeuh zeuh te ni leh thu hran maw? Tin, Mizoram lam hian an mahni ram chhunga kuhva thar hi a nge ni an ngai pawimawh a, hemi market tihbuai thlai ang te ni avang hianin,

leh thil thleng leh tur ang chi te a awm angin in ngai nge in tin nge kha lai kha in puah chana te in nei em? A Paul leh Paul hian in lungrual lo chu in tih thiam loh thei reng ania vangin buaina lian tham emaw te tham deuh emaw chu a la thleng ngei ngei ang kha kha chu rinsa nia an rawn tih duh dan tur kha hriat a ni lova keimah nei laman chuan kan ti ngai lo bawk a kan ti leh Tih leh tur awm chuang lo bawk a, an ni lam min rawn ti buaitute lam hian an rawn nawn leh dawn em tih kha kan min veng reng tho a inben chu maw. Mahse, Zofate theuh theuh khatiang kha thleng leh tawh lo se kan beisai khawp mai. Umm, ia tera ni khawp mai kha khanin thil tam tak kha nghawng kha a pawi kha nei a, tichuanin min lungrual reuhna chuanin. Ahh helaia keimahni buaina piah lamah khan a ram chhung a ni. Democracy ti mai ang. Kalphung thar sual chhuahna kawngah federal kawngah te pawh khan nghawng thathui tak kha a nei chho zel sia. Chuan CNO, CNDF nen chuanin thaw ho chu a la harsa deuh pawh a ni maithei a. Turaw tuni sawi hmang pawh khanin amaherawh chu khi lam atanga tahan lampang emaw. A khai kap lampang atanga motor rawn chhote pawh numin piah lampang te pawh khan a awm leh tih khan i ta a, zahnih emaw an rawn kal leh tih te. Khatiang han nawr na ho ah khan engtin nge tute nen nge in thaw ho ber khalai te kha. Falam, Falam ven him nan hi chuan a sipaia hi chu kan thawk ho tho ta, CN. CNDF a zawk kha maw? CNDF a kha sipai hming a ni ta. CNDF leh kan kan sipai ho kha chu CDF Hualngo ram kha chu an thawk ho a. Tin a hma lama kan sawi sual sipai nen an inep kan tia pawh khan kan sipai kha tam tak an han tel ta a, an inep reng a, an thawk ho a ni. Chuan a tuna motor lo chho tur sual sipai ho lo chho leh turah hian keimahni lamah chuan A khami a lo chho thar lamah kha chuan kan va tel ve dawn em ka hre lo a, a sipai lam in chart te sawi tur ania kaih ni sawi tur awm lo a, a falam hnaih lamah chuan kan awm sah reng ani. Chuanin ralrel thil ah chuan CC hming ang in an rel chho ve tur a te ngai ila, tichuan CNA hi chatel reng sa a, khati khan pawl dang dang nen an thawk ho. Tura beisei chu ni. Umm umm umm. Nia hei, chi hrang hrang kha kan han zawt sia. Engmaw chen pawh i hre dawn tih kha kan ring sa vang khan nia lehlamah chuan nangma mawhphurhna lo ti mai ang i line lo lampang pawh kha lo ni ta se, mahse a general ang khan kan sawi lawk tawh tho a. Kha kha kan han zawt kual thuak thuak che a ni ta. Midang han zawh zawh vekna hun pawh kan nei si lo va, ti hian hun remchang tawi te kan neih chhung hian kan han zawt ta vak che chu a ni ta a. Chutih rual chuan tuna mi kha chhunzawm leh a tel. Hemi hual ngo ram ah kan ti a hi a vai hian in nangmah din a hual ngo ram in ti chiah hi ti mai ang eh tunah hian in in hum him ang in in kutah hian a awm vek em?